Ti paɣi ni Naawuni ni Naawuni lan chɛ ka yuun ŋɔ ti mali nyɛ bɛ ni alaafee laɣindi nti ti wuhi damba ŋɔ. Ti paɣiya pam ka puhiri sokam ŋun kam yi tiŋkam kana kpe ni o ti pahi ka ti wuhi damba ŋɔ. Ma ni ku bɔri ni n yɛl yɛtɔɣ shɛli nyɛla ti kpaŋsi naŋgban yini balantɛɛtini bɛn be Simien tiŋ ŋɔ. bɛn di nama ŋɔ yi labi ya nima maŋa yi maŋa ka ti laɣisi taba niŋ naŋgban yini. Zuŋɔ yuma anahi m-bala ka ti wari dambɔŋɔ ti zaŋ ti kali maa n-wuhi dunia zaa. Dani Yaa Naa maŋmaŋa chɛ ka Nakuli puh o ni o zuɣu suŋ m-bala. Dama o ni kana nam ni pumpɔŋɔ ti. sokam zaa nyɛ ti ni maŋmaŋa ti kali maa tiŋkpuɣili shɛm ka di du n-chaŋ hali ya ŋun maŋmaŋ daa ni o paɣiya tiŋkpuɣili ka di chaŋ shɛm maa di zuɣu ti gba ti puhir o ka paɣi ni o nuu ni kul pa ti zuɣu o zuɣu suŋ m-bala nti ka di paai ti ka ti bɔri bɔri dambɔŋɔ. Amaa yuuni ŋɔ dini maa nyɛla wula ka ti yɛn niŋ? Ti yuuni ŋɔ dambu maa nyɛla Wula ka ti yɛn niŋ n-kpaŋsi malibiligu? Malibiligu maa yi kpaŋsi ka ti zaŋ ti taara ni kali maa zaŋ wuhi niriba din chaŋ shɛm maa, wula ka ti yɛn niŋ ka di lɛbi arizichi ti Dagbaŋ? Ti pumpɔŋɔ ma ni nya li shɛm nyɛla ti kpaŋ ti maŋa ti ku tooi ʒiya ni so kana nti biri bimbila ti ya ka di woli ka ti di. Tinim maŋmaŋa Ti kpaŋ timaŋa tinim bɛn be kpe ŋɔ n-nyari bela bela ŋɔ ka ti labi ti ya Dagbaŋ nti kpa daguligu nima ka daguligu maa ka di chaŋ tooni ka bihi nyɛ tuma. To di mi ni yɛn chaŋ tooni shɛm nyɛla shee bɛn be yiŋ maa gba sɔŋ ti bee sɔŋ ti ka ti mini ba zaŋ ti kpalan zuya gbuni taba arzichi ni kana Dagbaŋ ka sokam zaa paali di. To wula ka ti yɛn niŋ? Eh, ti yi ʒiya ni bal shɛb kana nti kpa tuma ti ya, di ku niŋ. Hal bal shɛb yi kana ti niŋ, ka yiŋnim maa bɛ bi gub li viɛnyɛliya n-kpimi ka bi kahi zuo ka chɛ ti. Amaa ti niŋ ka tin ya n-kahi zuo n-kpa shɛli polo, kaman ni pun yɛli maa, Naawuni nam ti la Dagbamba, a kul yaai ma puli ni na. Dagbani ka bɛ yɛn bɔla ka a ni a ni ti nyɛ Musulimi bee a ti nyɛ karachi. To dinzuɣu ti kpaŋ ti maŋa ka Dagbansili ŋɔ ka di zooi gari din zaa kpalim domin ti niŋ bini karinsi kuro ŋɔ ti gubila simii hala ka che Dagbani hala n-labi din che bɛ di chemi ka di nahindi ti bini mi n-nyɛ n kari maa fa karim. Bɛ shɛba gbubila Larbaawa hala, ka Larbaawa hala maa ka di chɛ ka biɛhigu di bi chani tooni. Amaa Naawuni yi di bɔri ni ti nya Silimiinsi bee ti nya Larbaawanima, o naan nam ti la Silimiinsi bee Larbaawanima, bɔri o nam ti la Dagbamba dinzuɣu ti di tam li ti kpaŋ timaŋ ka biɛhigu ka di chaŋ tooni. N kul lan yɛri yiŋnim maa, So yi kana ti kpa tuma, di bɔri ya ni yi ʒi n kuli. Domin yi zo n-kuli ka tuma maa kpi, yi yɛn labimi ti ʒiɛyaŋa, tuma lan kani. Di saha n-nyɛ, karimbaan shɛli din di beni la, di lan kani. Ti ni me bɛn be kpe, ti di zoli nti chaŋ ti kpa tuma ka yɛn ni yiŋnim ni kuli bee yiŋnim yin kpi, so bi yɛn kpi, ti zaa kuli niŋmi biɛla biɛla. Di nyɛla din yɛn sɔŋ ti. Ni kul lan suhiri shɛnyɛɣu ti di mali baŋsim n-turi taba. Dama a chaŋ yiŋa a fannima bi malila baŋsim m-mali n-turi taba, ka di nyɛla musulinsi zooi Dagbaŋ pam, amaa adiini maa na bi kari gbaagi musulinsi ŋɔ. Dinzuɣu a fannima, kpaŋa yimaŋa yin baŋ baŋsim shɛli maa ka yi mali wuhirila niriba din yɛn chɛ ka adiini ŋɔ ka di chaŋ tooni. Amaa yi mali baŋsim maa m-mali turila taba di bi sɔŋ ni ti niŋ Dagbamba. Tɔ! Ka n kul lan bɔri ni n teegi ya ŋɔ ti niŋ bɛ ni be ya ŋɔ. Ti yɛn ti bɔri ni ti niŋ binshɛɣu yiŋa n-zali ka bɛ baŋ ni kaman ti puuni biɛri Dagbaŋ zuɣu. Sokam zaa kpaŋmi o maŋa ni yɛli ni sokam zaa tɔhi liɣiri tuhili tuhili la, paɣa yɛn ma ka sokam zaa tɔhi dɔɔ la tuhili. Di saha ti yi nya dɔɔ la kɔbisi ti ni tooi zaŋ li chaŋ yiŋa nti mɛ binshɛɣu, ti yɛn mɛri la tamale ka naya, toliŋ, savuligu, zabizuɣi, kumbuŋ ka ti chaŋ chaŋ ti mɛ din yɛn sɔŋ Dagbaŋ zaa ka ti ma bihi nya tuma. Dinzuɣu chɛliya ka ti kpaŋ Dagbamba, chɛliya ka ti kpaŋ ti kpaŋsi mabiligu ka kpaŋsi ti kali maa, ti di zaŋ li labi di viɛl pam, a dinzuɣu ti di turiya taba. Ni ku mali yɛtɔɣ shɛli ni lan pahi nyɛla, M puhiri Dagbaŋ zaa, ka puhiri nanima, ka puhiri n dan yaanaa, di simi ka n ni puhi n dan yaanaa ka naan puhi sokam, domin ŋuni n-nyɛ tihi ni mɔri lan Dagbaŋ. Dinzuɣu ti puhiri n dan yaanaa, Daniya naa, Naa ni sɔŋ a ka Dagbaŋ ka di chaŋ tooni. Naawuni chɛ ka a yɛli ka sokam wum, ka sokam gba yɛli, Daniya naa, ka a gbuligi tibili n-wum sokam gba ni yɛli yɛtɔɣ shɛli maa ka chɛ ka ti chaŋ di tooni. Afanima, sanzalinima, suhuya Naawuni ka Dagbaŋ chaŋ tooni, ka naŋgban yini beni, domin Dagbaŋ yi chaŋ tooni, ti zaa n-chaŋ tooni maa. Dagbaŋ yi mali Ti zaa mali maa. So yi ʒiya ka yi ma n-je so, ma n-je zaɣila. Dinzuɣu m bia m-puhi so bee m bia n-ti so jilima. Ti ni maŋmaŋ ka ti gbarigiri maa. Dinzuɣu m mabihi, maŋ yi maŋ ka yi tiri nanim jilima, ka tiri afanim jilima, ka tiri ninkura jilima. Dinzuɣu ka ninkura ŋɔ mi chɛla ka bihi maa yɛli ka ti wum, ka ninkura yɛli ka bihi ŋɔ ka bini gba wum, ka chɛ binyara nyubu. Binyara ŋɔ nyubu Di bi viɛla, di saɣindila bihi, naa ni mali bihi. Amaa m puhiri yɛrizoli nayili warima chimba, ka puhiri kpalsuɣa naa, m puhiri jɛmɔndana ni tuzo bihi bɛn zaa be zabizuɣu maa, ka puhiri zabizuɣu nima ka o gbubi ya ka di kpe ma, domin zabizuɣu nima naa ni yu shɛm ti wumsi ba, hal ya ka ti chaŋ karimbaani maa din na kuli beni, ka kpaŋmaŋ maa beni. N bɛ yɛn tam ka puhiri n boli jirameem la ka puhiri n kom naa Fadila naa n-gbubi dindɔŋ maa n-tin ya ka tin ya nyɛvili naa laafee ka n kuna ti di n pahi ka puhiri n bihi bɛn be kpe m-puhiri so kam ka puhiri n zo ni niŋsim nima naa n-kpaŋsi n ti ka ti ti nyɛvili naa laafee ka mali ti bukaata ka dolisi ti ka zaŋ ti puhi o mu'uminnim ni. N kuli lan zaŋ n dɔkɛ ya ni m puhi n walijina mini n kom laa ya, ka puhi di zabizuɣu wari machimba, jɛmɔndaa mini n ti zuɣu bihi ni kpal sɔɣu naa ni sokam. M puhi di zaa ni a ni tim ti nyɛvili ni alaafee ka ti ti naŋgban yini. To, Zaa Radio gba n puhiri tumtumdi maa ka yɛn ni kaman yi nya li ti yi wɔti dambɔŋɔ na kpaŋ yi maŋ ka yi ŋme li bushɛm ka sokam zaa nya li. To m puhiri ka paɣira ban chɛ manija deei Mubarak min o nyaaŋa naan sɔŋ tiŋa. To, yuriya giliya ka ti deei ti yaa kana ti wɔti damba. To n-tiha damba shɛli ti ni wo ŋɔ maa dini m-pahiri tibu nahiwɔbu. To yɛlimaŋli, Damba maa wɔbu chɛmi ka tam kam ti laɣindi taba, to amaa pɔi ka n na deei m-pili ni yɛn yɛli yɛtɔɣ shɛlikam ti deei ti puhiri n daanyaa naa ni o zuɣu sɔŋ domin mi ti zaa nyɛla o bihi ni o yaansi m-be kpiɔŋ ŋɔ maa. Dinzuɣu ti ku niŋdi yɛtɔɣ shɛlikam ti niŋdimi ka yuun lan ŋuna. Tɔ! Ti puhiri suŋ lan chani o nanim sani Ti be kpe ka puhiri ba, Naawuni chɛ ka Dagbaŋ ti toori. Tɔ! Yɛlimaŋli, tiŋkpabbini ŋɔ hal ni zuŋɔ, di chɛmi ka tam kam ti biɛhigu ka di kpaŋsi, ka kali maa ka di yɛligi pam, dɔn mi di saha yi ti paara, sokam zaaha ni nyɛmdimi. Tɔ! Yi yuli yuun ŋɔ puuni, yuun ŋɔ di yɛtɔɣa maa puuni, ti kpaŋla ti maŋa ka ti daa alizama zaa nyɛla Dagbanli, dɔn mi Dagbani maa ka kali maa be. Tɔ dinzuɣu ti kul kpaŋsirila ti mabihi gɔrim di chɛ ka Dagbansili lab nyaaŋa pam. Tɔ amaa ti yi kpaŋ timaŋa ti ni gbaai di deei di yɛnmaŋli. Dɔmi a yuli ti ni be kpɛŋɔ ŋɔ maa, a yi kana Chinese ni ʒiya ŋɔ, Chinese bia o yɛrila Chinese, Spanish bia ka o yɛri Spanish, Laribaa bila ka o yɛri Arab. Amaa a yuli ti ni Dagbamb pam, yɛtɔɣa yi zani Dagbasili maa yɛlibu di mali ti la muɣisigu ka nyandi ti, to amaa di bi yi shɛli pahi la ti bi chɛmi ka ti bi ŋmɛri nyɔɣu ni n chaŋ ti nyɛ shɛli. Dɔlɔzu m mabihi, ti yi di ŋmɛri nyɔɣu ti nyɛ shɛli di lan sɔŋ ti pam. To eh, yuuni ŋɔ maa mi yɛlimaŋli eh, Alaji Bahimbara ŋuni n nyɛ di America ŋɔ Dagbambi Naa ŋuni la n nyɛ Naa Bapiri Tuŋlana. To o kpa O development project shɛli o bɔri ni ti laɣim la $200,000 n zaŋ sɔŋ lala account maa puuni. Tɔ nia shɛli din pa di zuɣu nyɛla ti na bi pii ti ni yɛn zaŋ li niŋ shɛli but orahi ni di niŋ ti bɔm ni ti nya ti ni yɛn tooi zaŋ li niŋ yɛtɔɣa shɛli yiŋa ka di sɔŋ ti deei ti pirinim ni ti ti ti biɛhi ni ti tizɔbihi ka bɛ gba nyɛ tuma tumda. Tɔ di zuɣu naa yi chɛmi ka laa liɣiri maa laɣim pɔi ka ti naa yɛn ʒini gbaai shaawara, ti ni yɛn zaŋ li niŋ yɛtɔɣ shɛli ka di tooi yihiri tuma na ka ti mabihi tumda. Tɔ di zuɣu lala liɣiri ŋɔ maa, ti pili di yɛtɔɣa hali damba ŋɔ maa ni gba niriba yina ti deei m-pili tibu. Tɔ di zuɣu ti ku suhirila Naawuni dima Naawuni chɛ ka di laɣim ka di lee baŋ din yɛn niŋ shɛm ka di sɔŋ ka Dagbaŋ chaŋ tooni. Tɔ! Din lan pahiri nyɛla, Ti ku tooi di sakolo toli nyaaŋa don bɛ zaa tiivi n-chɛ ka ti yɛtɔɣa ti yirina ka dunia zaa wumdi li ŋɔ. Tɔ dinzuɣu ti puhiri suŋ lan chani la zaa tiivi sani n-duma Naawuni Dɔn Station maa saha zuɣu. Tɔ! Ti ni be kpe ŋɔ maa yɛtɔɣ shɛli m-beni a yi yuli dunia yaaŋa zuɣu arzichi ni be America ŋɔ pam din be chɛ ka di beni maa nyɛla a yi kana ya ŋɔ Ban kam beni, bɛ waliwalimi ʒi a kana, Jiwsi benimi, ka Arishinim beni, ka Spanishinim beni, ka Chainisi beni, bɛ zaa benimi. Tɔ amaa yuli, bɛ kɔhirila nɛma tiri taba. Chainisi yɛn dabina, o chanila o Chainisi kpe sani, ni liɣiri maa kpalim bɛ sani. Jiw yɛn dabina, o chanila o Jiw kpe sani, ni liɣiri maa kpalim mo sani. Larabawanima lala n-nyɛ li. Tɔ amaa yuli tinim Afirika ŋɔ nti tabili timaŋ yi yiŋ polo na ŋɔ, lala maa di lee bi mili ti. Tɔro zuɣu ka ti kpari ya jaande ti mabia yina nti Hazaa TV ŋɔ n-kuli nyɛ station shɛli din yina ka Dagban kam ni tooi zaŋ li ŋme nyɔɣu. Tɔro zuɣu ti yɛn sɔŋ li nyɛla ti kpaŋ ti maŋa ŋun kam malila advert, ŋun kam malila bukaata ni radio bee TV ka o bo zaa ti bi shee. Tɔro zuɣu ti ni kpari jaande shɛli tiri ti mabihi m-bala. N ka lahi pahiriya, a yi ti nya ka a mabia mali business bee o yoosi tɔɣu ni o kɔhiri nɛma bee o tumdi tuun shɛli kam din nyɛ liɣiri yɛtɔɣa. A yɛn daa chanila a mabia maa sani nti da, din yɛn chɛ ka liɣiri maa kpalim. Dama liɣiri maa yi zoog o sani, ti ni yɛri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa, ti shiri tooi laɣim 200,000 ŋɔ. Lala liɣiri ŋɔ di yɛn yirila tinim sani na, tinim Dagbamba sani ka di yɛn yiri. A yi nya o tuma yi bi kanna ti polo ti nya liɣiri maa, tɔ di zuɣu ti yi bi daŋ baŋ lala. Tam kam ti yɛn maanila bara. Bara maa nyɛla wula? Ti ni yɛn chanimi ka niriba ti kpuɣi ti tuma ni mi ti ku tooi mali timaŋmaŋ tuma. Tɔ amaa n ni kali ninvuɣ shɛb ŋɔ zaa bɛ ni niŋ shɛm. ka bɛ biɛhigu chani m-bala. Tɔ di zuɣu m mabiɛhi ti ku kparila jaande tiri sokam. Ti kpaŋya ti maŋa ka ti zaŋ Dagbaŋ kuli. Dagbaŋ din ku lan yi la ni di ti zaŋ ti ni n-kuli, ti ni yɛn kuli Dagbaŋ. Tɔ di zuɣu ka ti kuli kpaŋsiri ni yuuni kam sokam yina. Ti yi ku laɣindi yim yuuni ŋɔ maa, aliheri kara be di ni. Dɔmmi laɣim maa puuni ka sɔŋsim daa yina ka ti daa zaŋ sɔŋ Dagbaŋ Development Fund la. laɣim maa puuni ka ti kul lan laɣindi ni ti lan niŋ ti ni yɛn niŋ yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa. Di zuɣu m mabihi, ti kpamya ti kpaŋ ya timaŋa ka ti biɛhigu chaŋ tooni. Tɔ! Pumpɔŋɔ ni deei n kul niŋ yɛtɔɣ wɔɣila n kul yɛn deei Fariko yɛn puhi la n ya yɛlizɔlinima, yɛlizɔlilana mini o nyaaŋa n puhiri ya. M mabihi zaa bɛn be zab zuɣu m puhiri ya. Kparisɔɣilan beni, jɛŋkuŋ beni. Zakwan lan beni, di zaa ha m-puhiri ya. N yi nimaani naya ni yi ʒin tabi beni, di zaa beni ya, ʒim ataanima, aʒi wahabinima, di zaa ha, domi n ku tooi yɛli pam domi n ŋahibu maa aʒi gbaŋgbaŋ do Naawuni chɛli o taali. O daa nyɛla ninvuɣ so n yi kuli ʒini ŋɔ maa shee n-teeli o yɛla, m o ni be shɛlikam m-bana n-niŋ li soochi zaŋ ti o. N yiŋ lan m-bala, mi ŋahibu mi n-daa bala. O deei o dahilibarika ni ka ti chaŋsi kuriti n-chaŋ karim n zuɣu tam kam tin ku yɛn niŋ adua o yuli n-yirina first doli o zuɣu m mabihi ti ŋahibu maa o daa kpuŋ o maŋ pam doli o zuɣu n kparila jaandeei tiri ti zuliya ŋɔ so kam yɛn niŋ ŋun niŋ ma adua zaŋ ti o to di nyaaŋa a labina tamali sista Amaama bɛri ŋuni n kpalim ti kpɛma m puhiri suŋ chani o sani Sista n doli naa m-pahi ma alaafee. N ŋɔ kuli nyɛla ti kpɛma ka gbubi daŋ maa ka di ʒiri viɛnyɛla pam. Waligiŋsim kani, ti mi din daa kuli suhiri bɔri shɛm m-bala. Tɔ di zuɣu naa ŋun kpaŋsim daŋkam. Kamani ni ku yɛli maa, Dagbaŋ nanim beni, naa bakpɛm karinaa beni, naa bakpɛm yuhi naa puhibu suŋ chani bɛ sani ni bɛ Naawuni sɔŋ ba ni gbibbu, Naawuni sɔŋ ba ni gbibbu. N yi kpɛrilira o gba beni ŋuni n-nyɛ deei Tuu Naa, o bela Target. N Naawuni sɔŋ Moab ayaabu safiɛani m-bala, puhibu so n-kani na a sani m-puhira. Tɔ di zuɣu n je ni n niŋ yɛtɔɣ wɔɣila, m mabihi, ti damba maa ti woli ni zuɣu suŋ, ka lan suhiri n duma naa m-pahi ti yuundali na, ka ti lan wa. Tɔ ti ni yɛn niŋ shɛm yuundali na, ti pun pii dabisili shɛli ti ni yɛn wa damba yuundali na. Tɔ amaa ti bɔrimi ni ti deei. ti daŋ pili m-moondi li ka sokam lee mi, so daa ti ni yɛn niŋ yɛtɔɣ shɛli kam. Saha so ŋun yɛn kana ka ti daŋ pili o shili maligu ni tɔri zuɣu ka ti daŋ bɔri ni ti pii dabisili maa. Tɔri zuɣu ti puhiri suŋ lan chani ti naa sani, Aʒimahi Marindona m-pahi mooi nyɛvili ni alaafee. Naa bi piri tuŋ lan m-bala. Naawuni yɛligi mi o kpari bɔɣiri, Naawuni tim o nasara. Domi o toon tali maa chɛ ka ti biɛhigu chaŋ tooni pam. ni o daa ni zaŋsila n yaɣi dɔmmi yɛtɔɣa pam beni, o kul yina o bi yuuni o nyaŋ, o kul niŋ li mi din kul tu ni di ni niŋ shɛm. Tɔ a lan yuli o ni kpa station ŋɔ maa ka Dagbansili niŋ Bayana radio station nima don ŋun daa kul kpal o daa yɛli sokam ni o bi bɔri ni binshɛɣu niŋ shee Dagbanli. Dinzuɣu o ti puhiri suŋ lan chani o sani ka ti kpaŋsiri o. Dinzuɣu ka ti kul suhiri Naawuni zaa TV, Naawuni chɛ ka di chaŋ tooni, Naawuni chɛ ka di niŋ abɛrika, m, dama Naawuni chɛ ka ti zaa zaŋ li ŋmɛri nyɔɣu. Tɔ, din kul lan beni nyɛla maŋ sɔŋsim a sitɔeeshin shɛli m be kpe ka ban kɔbili ni ka dambɔŋɔ ti wara. Lala maŋ sɔŋsim maa ti nyɛla mɛmbɛs a ti kpali. Tɔ, dinzuɣu damba kɔmitii maa bani n-kul nya li. Tɔ, dinzuɣu m puhiri suŋ lan chani bɛ sani. Damba kɔmitii maa ti puhiriya pam mabihi ni yi sɔŋsim ma nyaaŋa yaha. Tɔ, tizo paɣiba ban kul lan be di ni kpaŋsiri li maa puhiri suŋ lan chani bɛ gba sani. Naawuni chɛ ka bɛ gba zaa biɛhigu ka di chaŋ tooni. To a yuli ti ni be kpɛŋɔ ŋɔ maa, tam kam a yi kana, paɣisara ni nachimba, din kul lan beni ka ti yɛn suhi ti mabiligu nyɛla yɛtɔɣ shɛli n-luri na ya ŋɔ. To ka ti bɔri ni di yina ka ninkura yina sɔŋ ka di mali. A yuli ti nachim pola maa, bɛ zɔrila paɣiba kpuɣibu. Din chɛ ka bɛ zɔri paɣiba kpuɣibu maa nyɛla wula a yi paai na ya ŋɔ Yi kul bɔhi bɛ zaa ni o zɔrimi ni o ti zaŋ paɣ maa kana ka o ti zo bee ka o ti zaŋ sintaŋ dol o. Tɔ a yuli ti mabihi mini bɛn paɣibu be kpe bɛ pam beni ni niŋla amiliya ŋmaa dɔmi paɣibu maa pam beni bɛn kana kpe. Sintaŋ zoola ya ŋɔ. Domin America man booni mi Sintani headquarters m bala. Ayi kana Yɔŋa Sintaŋ beni pam so di chemi ka ti nachim pola ŋɔ maa bi zɔri paɣaba maa kpab o di mi ka aliheri m bala. Don a yuli ti bipuɣinsi maa yaɣiya dabba maa mi ni bi zɔri ba mi. A kuli bɔhi ŋuna ni o je ni o zɔrila dabiɛm. To di zuɣu ka ti di suhiri Naawuni ni afanim ni ninkura kpe dini ka hankali luna ka paɣa lee baŋ ni a yi kuli bɔra nyin be kabo zuɣu ŋun tamli nyingoli zuɣu. To dinzuɣu paɣ kam tamla doo zuɣu. To dinzuɣu kpamba, yi ni di chɛ ka lahibal paai ba, ka bɛ niŋ suɣilo m-baŋ amiliya gbinni, n ma Naawuni ni nam dunia shɛm m-bala. O namla dunia ni paɣ yuli ni doo yuli paɣa. To amaa kana kpe, ti yi kul zaŋ tab paana kpe, di ti ku nyɛla sintaŋ maa n-nyɛli. To dinzuɣu ka ti di bɔri ni niŋkura sɔŋ ti ni alizama. Din pala, ti bipola ŋɔ pam beni, o ku yɛn yisimna. O ku palimi. A yi yɛr o paɣa yɛtɔɣa o zɔrila dabiɛm. Tɔ! Di zuɣu n ku lan niŋ yɛtɔɣ waɣila ni zani kpe ka lan puhi sokam m-puhiri m mabihi, m pirinima, ni m bɛya ni n tizɔb zaaha bɛn be Eŋa Naawuni ni sɔŋ nachimbaligu mi bɛn beni nti zaŋ ya suɣilo ni ni naŋgban yini ka di tahi ti tooni dɔm maa yuli. Ti mali MP nima, both NPP MPs beni ni NDC MP bɛ zaa beni. Di tuya ni shaawara be bɛ sunsuuni.

to yɛmaŋli saɣisigu shɛli din kuli bɛni nyɛla ti kpaŋ ti maŋ pam ka ti deei ti nanim maa ni kuli yina zani ni ti niŋ nangbani yini maa ka ti kpaŋsi nangbani yini maa to n di pun deei n bi sɔɣi ka yɛli yɛri di tuya ni ti kpaŋsi ti Dagbansili ŋɔ maa yɛligu domi a yi yuli ya ŋɔ ti bɛ nyaaŋa pam a yi kana balibu kam bihi bi wumla bi deei bi balibu amaa ti ni Dagbaŋ bi pam bɛni din kuli pala simiisili maa n-nyɛli Tori mi zaaha di chɛmi ka biɛhigu labisiri nyaaŋa. Dinzuɣu paɣisara ni nachimba ni ti ʒiʒi n-di taba. Ti ni kuli kpaŋsi yɛtɔɣ shɛli nyɛla ti kpaŋ ya timaŋ pam. Bia yi chaŋ sikuru o ni wumsi minsi li amaa o bi yɛri Dagban li yiŋa ka lan chaŋ sikuru n-ti yɛri siminsi li ka yɛri siminsi li yiŋa n-tɛhi o ku tooi yiɣisi na ka deei ka mi li. Tɔ! Ti North America Dagbam naa mi o ni kuli yina ti zani ka yɛn ni sokam o zaa kpaŋ ma ti zaaha kpaŋ timaŋ ka Naŋgban yini maa ka ti zaŋ zooi la ti ni yi shɛli na, doli n zuɣu tam ka mo kpaŋsi ti mi. A yi nyɛla bizinɛs shɛli din yɛn niŋ nyiŋkpaŋ aman ka di labi yiŋ polo, tɔ di zuɣu yi kpahim ŋun mam maŋa o ni kul niŋ yɛtɔɣ shɛli kam zaa ha, di chani ti tam la yiŋa. Tɔ di zuɣu n puhiri so n kul lan chani la zaa TV mini zaa radio. N Duuma Naawuni kpaŋsim ba, domi yuma anahi m-bala ka zaa TV mini zaa radio kul yi n zani ti nyaaŋa. Ti program kam puuni, bani n ʒe ti nyaaŋa ka ti niŋ li. Tɔra zuɣu, ti malibihi ti yɛriya mi, ŋun malila advert o dɔm mi nir yiya ni a yiɣisi zani, a gba sɔŋdi mi ka o yiɣisi zani. Bee lala zaa TV mini zaa radio ŋɔ pɔi ti ni Dagbansili ku lab nyaaŋa. Tɔra zuɣu, ti kpaŋsim yɛli, Eh, a yi yuli ti ni be yaɣu ŋɔ, yɛtɔɣa yini m-be n-ŋɔna, m mabihi. A yi chaŋ ti yuli, sokamiya ni Jews malila liɣiri ka shɛli, bɛ kpaŋsirila, Bɛ taba, Jiu yi mali business, o kariya ka o zaŋ o liɣiri ti ti ŋun pa Jiu. Tɔ di zuɣu ti Dagbamb gba di tuya ni ti baŋ lala, ŋun lan mali la advert, a kpaŋsiri mi ka di chaŋ zaa TV zaa radio dɔm mi di nyɛla Dagbamb maŋmaŋ station m-bala. Tɔ ti gba yi yɛn niŋ laa, a yɛn nyami ka zoosim kana ka bɛ sɔŋsim ni Dangbaŋ polo ka di pahi. To di zuɣu n ku yɛn zaŋla puhiri suŋ zaŋ ti Zaa TV mini Zaa Radio. Ti paɣi ya pam, Naawuni ni niŋ a barika niŋ ka lan kpaŋsiri ti ti zo paɣaba ni ti ti zo bihi. Ti zɔmiya Naawuni. Di ŋmani la biɛhigu maa di labi nyaangi pam domi dabba pam beni ka paɣaba pam beni ka doo yili ʒii niŋ tom. To di zuɣu ti zaŋ ya suɣilo n piri nima ni n biɛhi ni n ti zo bihi ka ti zaaha niŋ suɣilo ka gbubi tab ʒiya ka lee nam zuliya maa ka zuliya maa niŋ anfaani. Tɔ di zuɣu ti ni ya ŋɔ mi polo, ti kpaŋ timaŋ pam n-laɣindi taba. Tɔ di zuɣu ti kul suhirila sokam ni yi tab sɔŋ ti ka ʒii maa ka di ʒini viɛnyɛliŋga. Tɔ di zuɣu ti mabihi bɛn be Tamale, ti mabihi bɛn be yɛl zoli, bɛn be Naya, ti puhiri suŋ chani yi zaaha sani. Tɔ di zuɣu ti kul ni deei tim kul mali saɣisigu shɛli m-bala. To ma bihi ti mini Naa Bapiri zuŋlana yɛn di a zuɣu n tiɛha so ni di dambɔŋɔ zuɣu ka o ku kpuɣi napɔŋ yi Ghana kana ŋun lahi nyɛ Council of State kpambala di dambɔŋɔ zuɣu n-chɛ ka o ku yɛn kana o kpuɣi napɔŋ kana ni o kana n-ti nya din yɛn wari shɛm ka lahi kaɣiti tiɛha so ni ti ku wari damba maa zuŋɔ ti ni wari di bunahi m-bɔŋɔ ka ti ku wari li. ka ti bɔri ni ti wum saɣisigu shɛli o ni mali ni kpahimbu shɛli o ni nya zaŋ chaŋ Damɔŋɔ Wɔb polo. Dama a ni kana maa a ni nya ka ti leei nanima saɣisigu din ka a lee mali na ni a zaŋ ti ti.
Yɛlimaŋli ni kana n-zaŋla Dagbaŋ puhigu m-puhi ba sɔhi maa. N puhi ba, n dani ya n naa puhigu ni kana n suhu paligi ya pam ni kana ti nya ba shɛm maa. Bɛ naŋgban yini maa di ka kpe, di ka tariga. N dani ya n naa mi kul yɛla o bɔrila ŋun mahina, o je ŋun saɣinda. Doo ka n saɣisi ba, ya bi kul chɛ ka naŋgban yini maa bɛ ni gbib li shɛm maa ka di kul be lala. n saɣisi ba, ya so yi wum yɛtɔɣ shɛli ni o kpee yɛli yɛtɔɣa ka di nyibig o, ŋun ni kpuɣi li ŋɔ bɔhindi lana, di pa shɛli pa lala ka di lan yɛli. Ka Naim zaŋ lahibal ti ba, Ya yuuni yuuni ŋɔ piibu piibu maa di miri ya, ka ku ti ba yin polo lahibali ni nya shɛm. Dinzuɣu M bɔri ni n puhi ka paɣi Naa Bapɔri Tuŋlana ŋun lan nyɛ America Dagbamb Naa. O ni gbubi ba shɛm maa di niŋ ma suhupiɛlli pam. Shee nir kana ti nya bɛ naŋgban yini maa di ka biɛhim di ka buɣisibu yɛlimaŋli ka n lan chie ba yi mini Bapɔri Tuŋlana ti mi tab pal yuuni ŋɔ. Mini o ni daa karim shikuru mini o ni karim shikuru ni zuŋɔ yuun pee naani anahi. Di zuɣu ka n puhi ka paɣi ba, Yi lala ti ni daa be shikuru la ka o daa gbubi ti? Ka ti daa gbubi taba, n kul chɛ ka ti ti noya n-shɛ ti ba. Di zuɣu di niŋ ma nyaɣisim pam. Di ni mali shitɔɣu maa, nanim sa paai na din pina anu ka bɛ sa leei America tinsi tinsi maa kuli ŋmanila kaman Ghana, bɛ mali Northern Region Dagbamb naa kaman lala Ashanti Region Dagbamb laa ka bɛ piri piri li maa. Amaa man n tuzo gba sa ye kparigu o sa kpuɣi Washington Dagbamb naa n-ti a ŋun zuɣu kaman kana gba n-ti di N di laɣingu anfaani maa, dinzuɣu yiŋnima chɛliya ka yi suhu doya, ka di ku suhuri adua tiri ba, dama silimiin tiŋa di biɛhigu paai saha, paai saha n-nyɛ li. Di biɛhigu maa, di mi di dii pala liɣiri mini salima doya pala zuɣu ka bɛ gahindi li, ka bɛ so mi yi chaŋ tuma ni asiba shee yuŋ. N gari kpe n gari kpe, di zuɣu paai saha ka bɛ nyɛhiri waligu n-yɛri di arziki maa, arziki maa mi ka ni yɛli maa di ka pala zuɣu, bɛ dirila wahala, di zuɣu chɛliya ka ti zo aduwa n-ti ba ka bɛ kana kpe n-ti tum tuma n-naai ka niŋ alhamdulilahi ka ti mini ba lan be tiŋ din be tabi di Ghana polo zo yɛtɔɣ shɛli din beni m-bala maa. Dɔɔnim gba, a yi yɛn kana, a mi di yiŋ ni be shɛm. Maybe a mali saɣisigu shɛli ni a lahi ti ti ban be kpe ŋɔ zaŋchaŋ naŋgban yini polo.
Yɛlimaŋli, Lala polo ŋuna n-dihi tabili kaman yi bi lan bɔri saɣisigu dam yi pam muɣisigu zuɣu ka yi kana, yi mi mi Yiŋ polo hal a ni be shɛm, ka ni yɛli ma, Ni kana n nini tiɣi ya, domin bɛ nya ka yi so be yoliŋyoliŋ, bɛ bi ti ma lahibal ni so be yoliŋyoliŋ. Yi zaa ku kpaŋla yimaŋa ni yi mali yimaŋmaŋ bukaata ka mali yiŋ polonim bukaata. Di zuɣu man. Saɣisirigu nyɛla yiŋ polo ti di tɛhili ni bɛ ni be kpe maa liɣiri dola pala zuɣu ka bɛ deei bɛ gahinda. Yɛtɔɣ shɛli daa niŋya yuun shɛli n ni kpɛrilana daa kana silimiintiŋ ŋɔ o daa ga yuun pinaanu ka ti zaŋ o paɣa na ka bɛ kana silimiinpaɣ ka o mala. Wora eh, ka bɛ kana tam eh, Ankara ka n zaŋ o tuzo bihi bɔhiri silimiin paɣa maa wai tuumi ni yɛma ŋuna freedom yi malila freedom yi ni tooi ku yɛli tɔɣ shɛli n bɔra to ka bɛ ti chani daani o kuli ŋmarigila larigi ni nyɛ so ni ʒɛya duuni dulim ŋɔ to oh, this is the freedom we don't have in America wɔ freedom ŋɔ ka ti ka America domi America A ku tooi zali luɣili kam duli duli mi n-gbaag a n-darig a tibili di zuɣu. Freedom shɛli ti ni mali maa di simsi ni di mini responsibility n-dola ka a mali soli a yiko ni a tooi niŋ bini ka lan mi kaman a ni yɛn tum tuun shɛli maa di ni tooi N shih a mabia bee di nyɔɣ a mabia, dinzuɣu ka ni yɛli ma, N ni tiɣi ya ni kana ti nya ba shɛm maa. N ni chaŋ ni ti deei m ba lahibali, m ba nya naan tɔn naa ni kana ŋun ka n chɛbisi, ka o ti ma soli, ka ti ma n dan yaan naa soli, dama m dan yaan naa zaashee ka o ʒiya naan tɔŋ maa. Zo ni chani ti tooi lahibali kaman eh, o yɛliŋdani yaa n-na n-yɛ ba ni o chɛ ka o suhu doya daga ma maa bi gbubi taba viɛnyɛla ka lan n kpaŋsiri kali maa shee yi nya di eh, wahi maa wahi maa yiri yiri na ka wahi amaa di bi shɛba na beni bi barila polishin wahi maa eh, di zo tinkani ŋɔ ti gba ni di ti ti ti sɔŋsim ya shɛli Ti ti ti baŋsi ba, ti ti ti gba dee waa maa ti mi li bela din zaŋ baŋsi ba. Amaa m na bi yi waa ni di gba zuɣu n yɛn dee n n footworks di zuɣu n paɣi ya. N puhigu chani la m ba Nantɔn Naa sani. Bɔzuɣu ka n yɛli la ti ni sooja nima a bi yaɣiri a ba zuɣu chani zuɣusaa. Amaa di zaa yoli ni puhi n dani yaa n naa n yaba ka puhi m ba Nantɔn Naa. Ka po n yanima zuŋ nima n paɣaya ni ti ni gbubi tab shɛm zuŋ maa, kul chɛla ka ti gbubi tab lala naŋgban yini n ti kpaŋdi yi maŋa ti daa yoo shikuru JSS zuŋ maa ti yi ka JSS do bihi maa daa kul naai P6 shee bi chaŋ gba lahi ti niŋ JSS ka daa muɣisi ti bipuɣisi maa Bipuɣimbila ku be shikuru chani a ti nyɛla ninvuɣ yoli so ti kpaari o la soli ni ka o shikuru nahi zo ka ti daa kpaŋ ti maŋa du shɛŋa daa luya ka ti malimali li ka pili li ka chaŋ Education Directorate di zo yuuni ŋɔ tibika piligi JSS di zo gbubiya ka di kpɛma zuŋnima. N paɣaya, yi zaa ka n puhiri ŋɔ, m be yan n boli yuya zuŋɔ zaa ka n puhiri ŋɔ, paɣasara ni nachimba, sokam zaa, ma gaa ʒiya, tɔ yiya yan ku boli ka boona, amaa zuŋɔ zaa ka n puhiri ŋɔ, di zuɣu n paɣaya, n paɣaya.
Wah, tɔ zama, eh, n ku lihi so ŋɔ n tɛha kpa sani n-nyɛ o zaŋ tin ya, eh, yi lihi yiŋ polo, daba n tɛha so ni zuŋɔ kuli paai goli m-bala, o daa kpuɣi napɔŋ chaŋ yaŋa, yi daa ku lihi ti lahabali churi ni bee lahabali kpanjuri o yɛla ŋun daa kuli yɛri yɛra ka di bi yi shɛli pahila o daa kpuɣila napɔŋ ni n kuli yaŋa ni o ti saɣisi ti mabi shɛba ban nyuri ti kpɛma la di niŋ shɛm ka biɛhigu tooi n ti tooni bi pam nyɛla ti kpɛma maa nyɛla din kpihiri ba zuɣu lɛm pam ka di ka zaŋ buɣisi n tiɛha so ni ka o daa kuli kpuɣi napɔŋ n chaŋ ni o ti saɣisi niriba zaŋ kpari po n tiɛha so ni ni bi mi daa wum ti zaŋ tili ti daa nyɛ lahabali churi ni ka bi yina ti laɣim laɣisim binyɛra ti mini o lahabala zuŋɔ ni ti wum o noli ni ni o zilim kom o ni daa chaŋ n-ti n kpuɣi lala project maa ka di chaŋ shɛm.
To zamaatu n puhiri ka paɣiri sokam ni ŋun di n lihiri ti Zaa TV zuɣu ka ti puhiri suŋ lahi chani Zaa TV management zaa. Naa Bapro Chung Lana ŋun lahi nyɛ ti North America ŋɔ Dagbamb naa ka lahi nyɛ CEO zaŋ ti Za Multimedia Group ka n puhiri suŋlan chani Mister Mubarik ŋuni nyɛ manager n dataa lan bala. To ni yɛli ni dataa maa n daa fali o paɣa kana America hali ni zuŋɔ mi o ku tooi hɔra o tooi fali paɣa maa. To n puhiri suŋ lan chani Zaa TV zaa bɛn tooi niŋdi ti ka o taali ka ti deei ka ti dambaŋɔ maa yirina zaa zuɣu yuuni kam ti puhiri sokam MCR maa bɛn be duu maa ni zaa ni Isha Jahanfo nima ni Mr Ibrahim nima ti puhiri sokam Laabandoo nima ti puhiri sokam to a bɔhima bɔhigu. To bɔhigu maa mi di labisibu dali m-bɔŋɔ, Yɛlimaŋli yɛra, Ti ni pili ti dambɔŋɔ maa di zuŋɔ yuma anahi m-bala. To yuuni maa ka bɛ ni daa niŋ katari ka Naabapiri Tuŋlan daa zaŋ North America diɛma naa yili guli ti ma ka lan di n yɛlima di kparigu. To naa mi a ti nya nam di simsi ni bi shɛba bɛn nyɛ Di kpɛma be naa luɣili ni. To din daa nyɛ n kpuɣi soli ka yɛli m ba yɛlim di bɔri ni n kana mi Dagbaŋ nti zaŋ m maŋ wuhi n dan yaan naa ka zaŋ m maŋ wuhi na zuɣuri zuɣuri bɛn kuli be Dagbaŋ. N daa bi tooi chaŋ n na yiya maa zaa amaa m mali daliri ni n tooi chaŋ na yili shɛŋa n ni daa bi tooi chaŋ maa ni ti labina. To a mi ni yuui ti tuuri polo maa ni daa kana yiŋa ka ni pun kanna maa, ti yɛlimuɣisira maa yaɣiya pam. Ti yɛlimuɣisira maa shɛli n-daa kuli nyɛ ti bipala ni ti mapirinima ni ti banima ɛhɛɛn bikɔɔ a lihi tima ŋɔ maa nyubu di pala bihi maa ko m-be din ni, ti ninkura ŋɔ shɛba gba zaa bela din ni. Too ka n daa zaŋ n kpalan zuya n daa gbuni Dagbaŋ diɛma nanima. Too Dagbaŋ diɛma nanim maa gba eh, ni pun yɛli maa, bi puhiri suŋ pam m-be n sani hal ni wayo ka n na ku puhiri ba. Too ti ti ni daa zaŋ ti gbalan zuya gbuni taba ka yina eh, ya ti yɛn laɣim ya Naa Biɛɣu Gɔɣu n-wa n lee neei daadama maa nini zaŋ kpa ti yoya yoya shɛŋa ti nyuri ŋɔ maa. So ka ti daa yina nti dee n organise silimiinsi ya ni sensitization program to din ka ti daa organise to ka m mini n dɛma nanim maa daa zaŋ ti kpalan zuya n gbuni taba tin zaŋ ti kpalan zuya gbuni taba ka daa chaŋ kpaŋ na pɔŋ n chaŋ ti n garigi n dan yaan naa tibili n yuli ti mali niya shɛli Ka daa lan kpuɣi napɔŋ n-chaŋ ti garigi Naa Bakpɛm Karinaa Tibili. N kpuɣi napɔŋ chaŋ ti garigi Naa Bakpɛm Yoonaa Tibili ti mali nia shɛli zaŋ kpa Dagbaŋ polo. To nia maa mi, di pala ti ni ku gbaai o, di pala nia shɛli ti ni pili maa ti yɛn bahi li mi. Ɛhɛɛ, mi ku a yuli tudu polo maa na, tima maa nyɛla din tumdi ti barina pam, ka bi pala be din ni ka di mi bi simsi ni bi be di puuni. Di zooi ka ti daa zaɣim ni Di simsi ni ti zaŋ ti ye m-pahi biɛhigu puuni, dama shi a yuli ka sokam zaŋm m-mali wula ka Silimiinsi yɛli maa, ka sokam zaŋm niŋ opportunity ni o ni tooi nya zaashee shɛŋa ti shɛb li ʒeya maa. Ɛhɛn, a yuli Dagbaŋ polo di pala nashɛŋa ti ni diri ŋɔ maa, di pala nashɛŋa lahi nyɛli amaa ti ni be ŋwana ŋɔ maa ti tooi nyari ka ti ni kpuɣi Dagbaŋ chaŋ zuɣusaa shɛm. A nya ka ti mabihi maa ka bɛ tooi mali tibili zaŋ ti ti. Di zuɣu ni daa kana ŋɔ maa n daa bi zaŋ li vu tiŋa. Di ni nya n daa zaŋ n kpalan zuya n gbuni Dagbaŋ zaa diɛma nanima. Bɛ chairman n-nyɛ Saɣinarigu diɛma naa ka naan che di Gukpɛɣu diɛma naa ni Baɣiligu diɛma naa nima ni Bɔɣu diɛma naa nima. Ti daa zaŋ ti kpalan zuya n-gbuni ba diɛma naa ni mahi zaa. N ku tooi n kali bɛ zaa, amaa salaam ba diɛma naa nima. Ya polo diɛma naa nim maa yaɣiya. To tin daa yina n ti daa piri li mi with health work. So health work maa n ka biɛɣu n daa zaŋdi naa biɛɣu against drug abuse maa n daa zaŋ li. So a daa yuli ti daa make la sure ka ti invite Narcotics and Drug Control Authority ka invite media maa zaa ni daa beni sagana ni daa beni ka naan che my joy nim zaa ni Ghana web bɛ zaa daa beni ka ti daa laɣim so kam ni Tamale tax force maa bɛn tuhiri tima maa zuɣu bɛ gba ti daa gahi nuu boli ba ka bɛ gba kana ka ti tiba tibili ka bɛ di fiila bɛn daa di fiila shɛli maa ka di niŋ anfaani pam ti ti too yɛlimaŋli bee yɛra Bɛ daa zaŋ bɛ kuŋ n-ŋme ma pam. To ni kana ŋɔ maa, di pala n ʒimi biɛɣili ku neei ma m-bela tuma ni. To ninsal mi, a yi mali aliheri bee a yi mali nia shɛli ni a niŋ biɛhigu puuni, a bi yɛri li shee bɛ ti nya li mi. To bɛ daa ŋme kuŋ ni ti problems maa pam ku nyɛla ti bɔrila rehab because tima maa ŋuna ti ku tooi n-yɛli ni bihi maa ku nyu tima because a yuli so shɛŋa bɛ ni doli kpɛri na maa N doli kpɛrila ti ʒini ni lala soya maa ka pa Gabimɛnti ni zaŋ o kpalan zuya n ni tooi gbuni ti ka ti baŋ ti ni yɛn niŋ shɛm n tuhi n kari lala tuma maa din kpɛrina lala soya maa ni. Amaa di kpɛna ka di be ti ʒini ni ka niriba kɔhiri li ka bihi maa ka bɛ ŋmɛri laɣiri niŋ dali bikɔŋ a yi yuli ti shɛŋa bɛ ni dari maa five Ghana cedi n-nyɛ zaɣ yiŋga. Ɛhɛ, to five gahina sini mi, hali a ku chaŋ ti ʒi di paawo pa bee a chaŋ ti n ʒi kɔnkirɛt, a nyɛla thirty sini, a ni tooi da tim ma one sachɛt gba. To, din daa niŋ shɛm m-bala. Ɛhɛ, di zuɣu Naawuni beni. Ɛɛ, ti ni ku yuli ŋɔ maa, Rehab maa, yɛlimaŋli ŋuna, Rehab maa nyɛla yɛlimuɣisirili pam. So ni labina ŋɔ, m bɔrimi ni m baŋ ni yɛn niŋ shɛm NGO shɛba be ya ŋɔ Hali bɛ shɛba mini bɛ pɔha pun yooi taba ti ni yɛn niŋ shɛm n-tooi nya Rehab Centre n-zaŋ ti Dagbaŋ. Ɛhɛɛ hali di yɛn ʒɛla n ya zabi zuɣu ka di nyɛla Rehab Centre n-nyɛ li ka di kuli nyɛ Dagbaŋ zaa Naa Yukɔni n-ni yɛn nyɛ li. Di mi di yɛn ʒɛla Tomo polo ŋɔ Tamale ka n yɛri ŋɔ because dini n-nyɛ ti Regional Capital ka di nyɛla Rehab Centre n-nyɛ li ka luɣili kam ɛhɛɛ because a lihi ŋɔna lala Rehab Centres maa di dii ka tiŋ puuni Ɛhɛɛn, bɛ ni ti lala binyɛhiri maa, di bela kpaŋkpaŋa. Ɛhɛɛn, di zuɣu ma ni lihiri maa gba, ti ni tooi nya Rehab Centre ka zaŋ li chaŋ kaman ti niŋ ɛɛh n ya polo, kɔrili polo ŋɔ, ka di kuli nyɛla ti yɛn haai ya niriba n-haai bɛ ni mali baŋsima bɛ ni tooi tuhi lala binyɛhiri ŋɔ maa. Ɛhɛɛn, ka meeki shuwa ka bɛ condition of service ka di kuli niŋ perfect. Din tam, a yi be Tamale gba ka bɛ zaŋ a chaŋ lala, hal a ti yɛn labina, di simsi ni a labina ka sokam, kaman ka so ku lan baŋ a, ka a ku labina ka sokam baŋ ni yɛlimaŋli ŋuna, O, doro maa, di lan kaani, bee tim maa, a shiri zooi ka chɛ li. Di zuɣu lala niyanim ti mali li. N ku a lihi di maa polo, binyɛhiri pam di dii ka laɣiri, bee tiŋgbana zaŋ kpa politi polo di dii ka laɣiri. Zaŋ kpa a ni kana ni a ti bo Rehab Centre ka di nyɛla Anbɔlim tiŋ puuni. Ɛhɛɛ, di zaa di nyɛla yɛli muɣisira. Di zuɣu ti mali di nia nima ka nia nim maa mi ka di nyɛla aliheri n nyɛli din kana. Ɛhɛɛ, yɛtɔɣa shɛŋa beni din nyɛ pɔhim zuɣu maa ti di ku tooi yɛli li. So amaa ti ni ku labina bee ma ni labina ŋɔ biɛɣu ku neegi n bela tuma ni ni bɛ di tuma ni n ku bela tuma ni n niŋdi din simsi ni n niŋ shɛm. Di zuɣu ti ku suhiriya Naawuni ka yi kpaŋsiri ti ni a Duwa, because yɛl muɣisirili n-nyɛ li zaŋ ti ti bɛn beni ŋɔ na ŋɔ maa, ka di nyɛ nambɔɣu n zaŋ ti ti. Di zuɣu ti suhiriya sokam, a sanzanima, a fanima, ti nanim maa, di yi ʒiniya, yiɣisimiya zani, ka ti baŋ ti ni yɛn niŋ shɛm. N tooi n tuhi kari lala ti valibu valibu ŋɔ maa ti ʒinɛli ŋɔ maa puuni. Di ku a lihiri pala Tamale ko ka di be, di pala Nyɛzab zuɣu ko ka di be, di pala Toliŋ ka di be, di pala di Savulugu ka di be. Ti ni daa chaŋ chaŋ n-chani nanim maa yiŋsi, biraa mini yɛree tɔɣa shɛŋa ka di mali nintaŋ kumsim pam ka a bi mi a ni niŋ shɛm ɛhɛn ka di ku nyɛla ti ti ti ti yɛla mahili nambɔɣu. Ɛhɛ, ni daa lan tooi kpahim shɛm nyɛla ɛɛ ti ʒin gama yuɣil ɛɛ irin ti politician ŋɔ maa bɛ zaɣa di ŋmɛya bɛ zaɣa kala laa bini ŋɔ maa ni. Ɛhɛ, ka di ŋmanila bini ŋuna bini benefitiri mi from it. So hali ni daa ʒini TV ni maa n daa yɛri li ɛhɛ tamkam pumpɔŋɔ election ka ti chani ŋɔ maa Two political parties maa zaa bi so ka manifesto ka di ku nyɛla manifesto nyɛla zaŋ kpa bini yɛn niŋ shɛm n tuhi kari lala tima ŋɔ maa ti ʒi nɛli puuni lala bini kani. Di mi di mali daliri ni ti ni nanima ni taada afa nima because di nyɛla yɛli muɣisirili ka di pala yɛli shɛli ti ni tooi sɔɣi hɛɛn di nyɛla yɛli muɣisirili ka bi zaa mi ni yɛli muɣisirili nyɛli amaa so baɣa karinli. So baɣ a karinli because bɛ benefitiri mi. N daa yɛliya, A yi ʒini n-yuli daadam ŋuna, a yi pun nyu tim ka tim maa ka di bahi a yoli, maa lan kaai yɛn bɔhi ka wula m-palli ŋɔ bole tahili ka di bi niŋ? Bee shikuru ŋɔ bole ti ka di bi niŋ? A daa yɛn naan niŋ ŋɔ din tam because tima maa bɛ ni nyuri li maa tima maa di barinanim yaɣiya. So man daa kana Dagbaŋ ti pili binshɛɣu ŋɔ maa, dini n-nyɛ Binshɛɣu ti zaa yino kam din simsi ni ti nya n-nya, ti ni yɛn niŋ shɛm n-tooi tab gbaagi bee n-niŋ shɛm n-gba zaa gbaai yaɣ shɛli. Ɛhɛn, di zuɣu n ni daa chaŋ Dagbaŋ ka yɛtɔɣ bihi n-daa nya li, di mi pala sɔŋsim shɛli daa yina m luɣ shɛli polo. Ɛhɛn, m ma bi shɛb daa beni bɛ daa tab sɔŋ ma. Ɛhɛn, bɛ mi daa ku sɔŋ ma mi ka di nyɛla m mini ba mabiligu maa zuɣu. Ɛhɛn, ka n lan puhiri ka paɣiri dee Ashi Charlotte, o daa nyɛla ninvuɣ so ŋun tab sɔŋ ma pam m paɣa m-bala. Ka n puhiri ka paɣiri di n Duw lala ŋun nyɛ kifaya o be yiŋɔ o gba zaa daa tab sɔŋti. Ka lan puhiri ka paɣiri Zaa TV pam ka puhiri ka paɣiri Sagani TV pam bɛ zaa bɛ daa tab sɔŋti ka ti yɛli ni di bɛ di yɛli ni di bi wum ba. Tɔ! Ni ku mali puhiri shɛli din zaŋ puhi nyɛla m puhiri su n chaniya n dan Yaa Naa sani. N daa yaa naa m-bol o yuli ka sokam yuli yu yuli maa pam ni ŋun bɔhiri ŋun maanda o jɛ ŋun saɣinda. Di zuɣu ti ni ku pili laɣimbɔŋɔ maa, yɛtɔɣ bihibihi li yina ti ni pili laɣimbɔŋɔ maa, Ti ni nyɛla ninsalinima, di zuɣu di ku nyɛla ti deei ti zaŋ ka ti hala pa taba ka ti mali taba. M puhiri suŋ lan chani ya deei m paɣa ŋuni n-nyɛ Kifaya ka m puhiri suŋ chani Azishaalaw sani ka n lan puhiri n yaba yɛli zɔlilana. Ka yi ni Naawuni niŋ ma alaafee niŋ o niŋgbuna puuni, ka puhiri yɛli zoli a fayilinim zaa, n ŋahinim maa zaa n puhiri ba, n ŋahi bɛ Yisahaku, n ŋahi bɛ Moro, n ŋahi bɛ Zɛkariya, n ŋahi bɛ Moronima, m puhiri bɛ zaa, m puhiri gbandi dooyilinim zaa, ka puhiri alahiʒi sugbani ni ka yi ni Naawuni ti ma alaafee o niŋgbuna ni, m ba pirinim maa zaa m puhiri ba. M puhiri su n-lan chani naa bakpɛm karinaa sani, ka m puhiri su n-chani naa bakpɛm yoonaa sani, ka m puhiri su n-chani naa dachi nyaŋkpallan sani, n lan puhiri naa bapiri mɛŋgbaŋlana. Ti daa bi tooi nya saha n kana ti puhi, amaa ti mali nia ti ti lan labina ti ni kana ti puhi ba. M puhiri su n-chani Lamashana yiŋa, Wari nachimba ka n puhiri chaŋ n gu kpɛna a yiŋa n puhiri Prince ŋun nyɛ Faisal bɔri a kpaŋmi maŋ pam n lan puhiri Tamale Task Force maa alahaʒi Gbarigbar nima n puhiri yi zaa alahaʒi Bazini ni di Jamal Bamba n puhiri yi zaa ni yi kpam maŋa ka yɛli ni yi di yɛli ti bi tam yi so yɛla ɛhɛn ti bi tam so yɛla n puhiri Suŋ Chani Gumani nin zaa sani ka m puhiri Nyɔhini nima Ka puhiri zab zuɣu zaa, Ɛhɛɛ, m puhiri m ma ŋuni nyɛ aʒizoyira, ka puhiri, Ɛɛh, m paɣ m ma ŋuni nyɛ di mabu, m puhiri aʒifiliranima, ka lan puhiri zaa TV ni sokam, m puhiri zaa maninja zaa, sokam puhiri sokam. Tɔ! Paɣiya pam.

N yila Ghana kana America ŋɔ ka wum damba chuɣu ŋɔ maa ni beni ka n yɛn kana n gba ti pahi domi
domi n kanna yiŋɔ m me milinsi yiŋɔ m bi mi m mabihi maa shee to ka n yɛli ni kaman n ni kana damba ŋɔ maa ni n ni nya m mabihi ka ti baŋ taba yɛmaŋli me ni kana maa. Di niŋ ma nyaɣisim pam domin n-nya m ma bihi maa pam bɛ mi ni kpuɣi kpuɣiri shɛli maa di viɛli pam ka di tu ni kamani dunia yili Dagbaŋ zuliya ni be luɣ tiŋ kam ka bɛ tum lala tuma maa domin di nyɛla binshɛɣu din nyɛ din zaŋdi Dagbambina Dagbamb na ka ti baŋdi taba. Tɔ amaa ni lee kana bee n gɔrim puuni ni nyari yɛtɔɣ shɛli ka yɛn yɛli ka bɛ lee kpaŋsi li nyami ti ni dɔɣiri bishɛb kpɛm maa di tu ni kamani ti yɛri ba ti bihi maa Dagban ni. Din yɛn chɛ ka ti zuliya maa ka di bi kpi bɛ noli ni ti bani li maa di yi pa lala, ti yi bi yɛri lala yɛtɔɣili maa, ti bihi maa bɛ ti ku lan wum Dagban ni. Bɛ mi bi wum Dagban ni, di saha tinim n-tum ti maŋ chuuta maa. Di zuɣu m pahia pam, m pahia pam, m pahia pam, Naawuni taɣi n Dagbaŋ zuɣusaa, Naawuni taɣi n Dagbaŋ tooni, m pahia pam. Eh, a niŋ wula, a niŋ wula, niŋ wula. Ehm, n zaa ni kpe ka puhiri Dagbaŋ zaa, n puhiri Naagbewa yili zɔŋ ni, ka puhiri Gukpɛɣu nayili zɔŋ ni, ka puhiri Dagbaŋ dabbifɔŋ nim zaa, kɔbilimahigu nim zaa. Eh, i bia Abdul Ganiyu m-bɔŋɔ. Ti wala yuuni ŋɔ damba yaha ka n yɛli ya m-puhi Dagban dabba fɔŋ zaa m-mini n tizo Abbas ti ni ʒi kpɛŋɔ m-puhiri ya ŋɔ. Ti puhiri Dagban dabba fɔŋ zaa, puhiri sinjɔn yili, puhiri walisi yili, m-puhiri kɔbili mahigu nima. Duma Naawuni tim yi zaa alaafee. ka chɛ ka ti mini ya lan je tab ni alaafee. Abaz din wa puhi yiŋnima. Ti puhiri sokam ti mali alaafee, ti puhiri sokam ti mali alaafee. Chief.
N zaani kpe puhiri North America nachimbi zaa ha ni North America paɣasaribihi, ka lan zaani kpe m-puhiri n lɔɣiri kpamba, Ka puhiri n ya jiɛlinima, m puhiri jiɛlilana, m puhiri jiɛl sampahinayilinima, ka lan zaŋ kpe m-puhi alahichi Admɔ, ka puhi alahichi Tiijaani ni ti ku wala damba ka nya ni n ŋme nu puɣina yiŋa. Ti zaŋ ha mali alaafee. Dagbaŋ nachimbihi mi, ti bi tam yi yɛla, ti be kpe ti ku wari ŋɔ maa zaa, ka ti ha Dagbaŋ paɣisara mini nachimbihi yɛla. Dinzuɣu na a yi paai ti Nɛsia damba, Nɛsia damba ka ti gbihiri ka yiɣisira Nɛsia Dagban nachimbihi tin kpaŋ ti maŋa, ka ti laɣisi ka ti baŋ ti ni chaŋ n-sɔŋ Dagbaŋ nachimbihi, ka a gba leei ka a ti pahi ka Dagbaŋ maa niŋ ti ʒii yɔŋɔ ka di yɛligi pahi. N ʒi ni kpe puhiri n dan ya naa, m-puhiri n dan ya naa yili Roma chimba, ka puhiri North America Dagbamb Naa, Dama North America Dagbamb Naa ŋuni n-laɣim nachimbihi ni paɣisara ka dindɔŋ niŋ chimsimam ni ti yi na wa damba n-wa damba ka zaŋ kali maa n-zaŋ wuhi dunia zaa ha. Dama Dagbaŋ ti kali ŋɔ maa di nyɛla kali shɛli din din ka ŋmahinli. Dini nyɛla ka shɛli ti ni daa zaŋ zaŋ sɔŋ ti o ni pɔŋ maa mi kali maa di yisiya bee n sɔŋ maa ka Dagbaŋ ko ka ti bɔri ni kali maa yisi. Ti bɔri ni kali maa di chaŋ ka tiŋa din ʒe ŋɔ America ka ti wɔri li ŋɔ maa zuɣu London nim gba lahi wɔri dam ba. Dinzuɣu nachimbihi ni paɣisara ni bishop ti ni dɔɣiri yo ŋɔ maa ti bɔri ni ti bihi maa bi ti yisina Ka baŋ ni kaman bɛ yila shɛli polo ka bɛ booni li Dagbaŋ, ka lala Dagbaŋ maa ka di ka kpe, Dagbaŋ shɛli bɛ ni yina maa di ka kpe. Dama a yi kul kana ti lihi zuliya kam, zuliya kam puuni so m-bi paai Dagbamba, so m-bi paai Dagbamba, so mi ni bi paai Dagbamba ka ti zaŋ ti bi kɔhi ti zuliya ti kali ŋɔ maa, di ti ti ŋmanila kaman ti ni n-kani. Dinzuɣu ti yuuni ŋɔ maa ti yɛn kɔhila Dagbaŋ, Ka sokam zaaha baŋ ka wum Dagbaŋ yɛla. Dinzuɣu, nachimbihi ni paɣisara, pahiyɛ suɣilo, ti zabazaba la, chɛliya ka ti chɛ zaba, ka lihi n yɛn niŋ shɛŋa ka Dagbaŋ ti tuuni. Dagbaŋ n-nyɛ ti tuuni, ti bihi zaaha n-ti tuuni maa. Di bi tu ni ti ti bi ti boli Dagbana ka a bi yina ka ka a nyɔɣu du zuɣusaa. Di tu ni bi ku bola Dagbaŋ ŋuna ka karimbaani maa ni Zuliya maa ka di beni. Dinzuɣu yinda n-yɛn a naai mi o kpar bɔɣiri zaa ha ti ma ti nanima ni ti biɛya ni ti paɣisara pahi suɣilo chɛ ka ti chɛ zab bihi Dagbaŋ. Ka ti chɛ zab bihi maa Dagbaŋ ni ti tuuni pam ti sokam. Tɔ! M puhiya ka paɣi North America nachin naa m-bɔŋɔ. Georgia Dagbaŋ binaa mini o nyaaŋa. Ti Georgia nim m-bɔŋɔ, ti ni puhiri Dagbaŋ nima, ti puhiri Ʒaan nayili, m-puhiri Saviligi nayili, m-puhiri Karigi nayili, m-puhiri Miɛŋgbaŋ la ni nyaaŋa, ka puhiri Tamale zaa, Georgia nima, New Jersey zambani ka ti be ŋɔ, ka ti puhiri sokam, ti mabiligi kam ban be yiŋa goba ni yaɣa, bɛ puhigu m-bɔŋɔ ka ti zaŋdi tiri ba. Atlanta nim m-bɔŋɔ, bana m-be New Jersey ka puhiri ya ŋɔ ni yiŋ nima, yi puhigu m-bɔŋɔ.
Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ti puhiri sokam, ti puhiri Dagbaŋ zaa nangban yini. This year coronation mani Georgia Magagia mini ti naa ni Georgia Dagbaŋ zaa nangban yini. Ti puhiri sokam, ti puhiri yiŋnim zaa, ti puhiri Yaa Naa yili dundɔŋ ni. Ka puhiri kpalsilan mini o kpalsilan yili mini di zuliya zaa. M puhiri afa m mɔri o yili ni di zuliya zaa. Alahaji Ibrahima m be Abilahi Abilahi Chɔɣu Naa Satiya ti puhiri ya zaaha. Ti paɣi ya pam yuuni ŋɔ damba maa di niŋ nyaɣisim pam. New Jersey ka ti be ŋɔ di zuɣu ti ku yaa ni ti puhi sokam. ni ti yuun palli.
Salaam alaikum Dagbaŋ zaaha Karim m-bɔŋɔ Atlanta Georgia nachin naa. Ti puhiri ya n daŋ zuliya zaaha ka puhiri salinvɔɣiyilinima n puhiri afamuriyilinima n puhiri Dagbaŋ zaa New Jersey ka ti kana ti wari daa m-bɔŋɔ dinzuɣu ti puhiri ya yi puhigu ni nyɛ shɛli ka ti zaŋ tiri ya m-bɔŋɔ Salaam alaikum. Tɔ.
Ti deei ti niŋdi salaamu alaikum Dagbaŋ ni naŋgban yini zaa zuŋɔ dabisili ŋɔ ka ti pii n-kani New Jersey ni ti ti sɔŋ New Jersey Dagbamb naa n-yɛrila tiŋlana ka ti deei ka ti wa dambi ŋɔ. Pɔi ka n ti leen yɛli yɛtɔɣ shɛli m-bɔri ni n deei ni ŋme nɔpuɣu n-ti Naa Gbewaa ni o nyaaŋa zaa ni Tamale zaaha naŋgban yini. N dani Yaan Naa yɛli ni o bɔrila ŋun maanda o je ŋun saɣinda. Tɔ! Zuŋɔ ka ti yina, ti mi yubu maa na, ka Dagbamb kɔŋko balli kam zaa di nti tabili gbaai ti Northern Region ŋɔ zaa bɛ zaaha yina, kpiŋkpaamba, koonsi, nanumba. So kam Northern Region ŋɔ bɛ zaaha beni. To di zuɣu ti niya nyɛla kamani yuuni kam zaa ti ni gbubi yɛtɔɣ shɛli tumdi ŋɔ ka di gili dunia zaa ka bɛ nya ti Dagbamba, ti kali ni ti taɣiri din nyɛ shɛm. Di zuɣu n yɛn zanila kpɛŋ ŋɔ ka puhi n fɔŋninima n yɛrila zobiɛli ni. ka mali zaaha naŋgban yini ni ban be boba ni yaɣa ti puhiri ya Atlanta Atlanta nima ti tani m-bɔŋɔ.
A niŋ wula tiŋbali nima n puhigu chani la yaɣa naai sani ni m puhi o ka ti pɔɣi o pam n lalla pɔɣi o. ka puhi o yiŋ dundɔŋni nim zaa, ka puhi Tamale zaa, Tamale paɣasara, nachimba, n puhi banvumlan yili nima, n ti zo paɣaba, n ti zo dabba, n ti zo n zo sima bɛ zaa n puhiri ba, ka puhi n yidaanyilinima, n puhiri Aʒiashatu, Aʒia. Ti mi sa, naan chɛ a yuun dali na ŋɔ ka a bela kpe.
A ni wul a Dagbaŋnima, Atlanta nim n laɣim New Jersey wari dambɔŋɔ ka ti yɛn ni ti zaŋ yuun palli puhigu ŋɔ n puhi ya. Ŋun kam be Dagbaŋ ka wumdi vidiyo ŋɔ ti puhiri ya. Tɔ! N puhiri suŋ lan chanila saɣinarigu yi kpandaan sani. N yaba n dana a wum puhigu ŋɔ m puhira. Ban vun paŋ ni yinim zaa m-puhiriya, Chani ʒiɛni Aʒiasi shɛtɔɣu mini a dundɔŋ zaa m-puhiriya, Dagbaŋ zaa ti puhiriya yi puhigu m-bɔŋɔ ni ti yuun palli. Ani ŋuna, n yuli Jamie, n yila Atlanta na, n kana New Jersey ni n ti wa damba. N puhi, n zaŋ n puhiri suŋ tiri Tamale zaasa, Aʒiandanima, Aʒilantana, Alahaji Zibiliyi la yiŋnima. Mahama family zaa n su n puhiriya ti warila damba zuŋɔ.
A ni wula zama n yuli n booni Mohammed ka n yi Atlanta n lee kana New Jersey ni ti wo damba. M bɔri ni n zaŋ puhigu ŋɔ puhi so kam Dagbaŋ zaa ha nangban yini. M puhiri Alhaji Daawura, Alhaji Tahiru ka puhiri m paɣa yiŋ nima Kpalisilan Idirisu yiŋ nima ka puhiri Afa Mori Zhaŋ yili ka puhiri gbulinlimam shero nyaangi zaaha. M puhirila m ma yili polo nima ban nyɛ m ma chɛlinima, ka puhiri m ba yili polo nima nakɔhanima ni ti yuun palli.
Ti niŋdi Salaam Alaikum siri Ghana zaaha nangban yini, ti puhiri suŋ chani Danyaa Naa sani, ti puhiri Tamale zaaha nangban yini, ti ka laa New Jersey na ti Wadamba, ti puhiri Zagbel zaaha en am Gombe ni Ajifati saha yiŋ na, ti puhiri sokam Kparitin nima, ti puhiri sokam Yaɣa ni Bɔba zaaha nangban yini. Salaam Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tɔ! Ti, ti paɣiya pam Duuma Naawuni chɛɣu yuuni giligi, ka ti ban be samban ni ŋɔ ti puhiri sokam zaaha ti damba ŋɔ ni. Eem, New Jersey ka ti kana ni ti ti sɔŋ ba ka bɛ wo damba. Di, di, di kandi ka ti kana. Di ʒii mi ka ti ʒiya maa. Di mi nyaɣisim noli n-nyɛ li. Di zuɣu ti, ti, ti puhigu chanila Dagbaŋ zaa ni tudu bɔbili zaaha ban wari damba. Eeh, ti ku tooi yɛli ni Dagbamba ko n-wari, n-wari damba. Ti ku tooi. Kana ti tin warili ŋɔ maa ka Dagbamba kom be kpe shɛb gba pahaya bali shɛŋa gba pahaya Gonjais beni Kusahi beni Katsina nima bɛ zaa beni di zuɣu di kuli nyɛla suhupiɛlli zaŋ ti Dagbamba mini bɛ ʒiʒiinib taba ban be Dagbaŋ ya ŋɔ America ŋɔ puli ni di zuɣu ti puhigu chani sokam zaa ha n ku tooi boli yuya m mali yikpɛrilaannim ni daŋ di zuɣu n zaŋ niŋ puhigu tiri yi zaa ha din ka n kuli yɛn yɛli din nyɛ shɛm bala. N ku tooi boli yuya ti yɛn puhila sokam. Ti puhiri Tamale nima, ti puhiri ti yiŋ nima, family maa sokam. Ti mali alaafee, binshɛɣu kam chani viɛnyɛla. New Jersey ka ti kana n-ti ti wadamba maa. Ti puhiri sokam. Tɔ! Ti puhiri ka paɣira. Thank you.
Tɔ! M bɔri ni n zani DC, Maryland ni Virginia. Yɛn zaŋ la Dagbamb Naa zaa ni m puhi Dagbaŋ zaa ni di paaki n-yɛ. N dani yaa naa, DC, Maryland ni Virginia ti yina yuun ŋɔ n-kana nti paagi Dagbamba naa ka ti wɔddam ba. So ti ban bɔŋɔ maa zaa ha ti representiri DC, Virginia ni Maryland. Di zuɣu ti puhiri sokam zaa ha din yina yuuni ŋɔ shɛm ka ti wuhi damba maa di niŋ nyaɣisi pam ka bihi ŋɔ maa gba ka ti wuhiri ba zaŋ chaŋ ti kali ni nyɛ shɛli. Ti paɣiya pam sokam ni yina yuuni ŋɔ nti wuhi damba maa shɛm ŋɔ maa.
To ni ti yuun palli dee yuun ŋɔ naan chɛ ka yuun ti be ŋɔ ka ti dee ka ti lan laɣim ka ti ni laɣim shɛm ŋɔ maa di zuɣu dee din kuli beni nyɛla ti puhirila yiŋnim zaa ni ti yuun palli ti gba zaa ha ni be kpe niŋdi shɛŋa m-bɔŋɔ maa di zuɣu naawuni sɔŋ nti zaa ha naawuni sɔŋ nti zaa ha di zuɣu din kuli beni m-bala.
ni ti yuun palli naan pahi ti yuun bɔbu ka ti lahi puhiri taba n puhiri tamali nim zaa
ok so n walijira zaŋdi mike zaŋ tiba ni n puhi ni n zali o zaa ni puhi ti M puhiya Dagbaŋ zaaha ni naŋgban yiŋa naya zaŋ tabili Tamale zaaha ti puhiya naŋgban yiŋa. Naawuni chɛ ka ka yuunna ŋ-ŋɔ ka ti la n wɔri ti dambɔŋɔ. Di zuɣu m puhi o suŋ chani Dagbaŋ zaa m-puhiri m ma, m puhiri wɔri ʒiɛhi nima m-puhiri vɔɣ'kpali sɔɣu, vɔɣ'nayili wɔri matimba. m-puhiri sokam zaaha, ka zaani zaani paɣisara ni nachimbo zaaha n-zaani bɛ zaa zaani m-puhiri sokam zaaha.
Tɔ! Dasiba! A ni tiri, a ni wula, domin ti bela dunia bɔbu ni yaɣili kam. Tɔ! Sabon kuri paanbili m-bɔŋɔ, North America. Dinzuɣu ti ni ʒi North America ŋɔ maa, ti zaa dɔɣili kpɛbu nyɛla Mister Amaro, Flint, Michigan. Tɔ! Ka o bi tooi kana yuuni o damba ŋɔ ni. Damba ŋɔ mi bela New Jersey. So! Mani n-kpalim di kpɛma. Yusuf Yakubu sabu n kuri, dinzuɣu m mini n tuzobihi maa ni ti piri ba zara kpe ŋɔ zuŋɔ. Dinzuɣu ti puhi yiŋnima n-kuli zaŋ a tuuli m-puhi ti ti dɔɣiri kpamba bibaayi ban be ti ba nyɛ tiŋ maa zaa kpukpambu pumpɔŋɔ, Votiŋlana ni Mbapiri Baawa. Tɔ! Ti zaŋ ti puhigu tiri ya. Dinzuɣu a kpamba maa mi zooya, ti ku tooi boli zaɣ yoli. Dinzuɣu kpamba ban kuli nyɛ bibayi maa tooi ku yu ka nya m-boli. Dinzuɣu ka ban kpalim maa ti puhiya zaa. So ni ni naai ŋɔ, o ni zaŋ ti ka n tizɔbihi maa mini m piriba ka bɛ gba zaa zaŋ yɛtɔɣ shɛli bɛ ni yɛn zaŋ tin ya n-zaŋ pahi.
A ni wula m puhili yiŋnim zaaha, nim kala amarika la ni ti nya binyɛŋgoli damba shɛm. Ti mi niŋ kamaana maa bi wɔdamba maa ka ti nya bi wɔbu maa ni alaafee. Naani labisi ti yiŋ na ni alaafee. M puhiri sokam, m puhiri saabo n kuli yili dundɔŋ zaaha. Ninvuɣ tiŋ lan yiŋ wɔri nachimba m puhiri ba ni alahiʒi baawa ni dakurili ni paɣaba ni dabba ni abaabuu dabba ni paɣaba ni puhiri ba ni tiŋ kamaana ti wɔdamba maa ti wɔli bisimilah ni naani alhamdulilah ka puhiri ti shuɣu nima ka puhiri nɔbisi ko nima. ka puhiri o e wari ʒahi ni nyaanshaɣu ni e bini maa aʒimaisa aʒimaisa ni aʒimayama ni na aʒari shaankara ban kam bi wum bi yuli bini yɛli ni bo zuɣu ti ku tooi boli yi zaa yuya
To salamu alaikum n puhiri zama zaaha ti yuli ŋɔ damba maa ti puhiri Sabon Kudu family zaa ka puhiri ti zaaha dɔɣiri kpɛm alahaji baawa ka puhiri de ti brothers maa mini ti de ti biɛhi maa mini ti tizɔbihi maa zaaha ni ti manim mi ti ni ti banim zaaha n Duuma Naawuni ni ti taɣi n ti yuun na yaha ba yuli ŋɔ de damba maa waya viɛnyɛlinga so ti puhiri sokam zaaha naɣa n tahi ti du duun dali na naɣa ni saɣi ka ti zaaha laɣim So ti puhigu n bɔŋɔ. Asalaam alaikum.
To a ni wula a ni tiri mani Abukariŋ puhiri furom American tingbani ni ŋɔ New Jersey. Eeh ti yɔla ti yuun palli damba ka n zani kpɛŋɔ ni n puhi n zo nima ni simli ni daŋ zaa ha. N zaŋ li n puhiri so n chani ti tiri n dɔɣiri kpɛma Alhaji Sahibu ni n tizo Alhaji Kamal ni Haji Adamu Nyembuŋ.

Ti puhiri yi zaaha ti paɣi Naawuni damba shɛli ti ni celebrateiri America ŋɔ. Ti ni take opportunity n-zaŋ puhi yi zaaha Sabon Kudi yiŋnim maa. Ti baya maa di pun daŋ puhi puhi sokam zaaha maa, ti ku tooi boli sokam zaaha yuya. Ti puhiri ti bapiri baawa.

Mani Aisha Napari n bɔŋɔ n yina New Jersey Magaʒia n puhiri n yab Jawaa zuliya zaaha n puhiri Tamale zaaha n puhiri Sabonkuri yilinim zaaha n puhiri Tishiɣunima n puhiri Wariʒahinima n puhiri Nyaanshaɣunima n puhiri sokam ka puhiri Ankaranima ti dɔɣiri kpɛma m be Mummuni ti puhiri o m puhiri Aʒiarishe m puhiri m be Yisa Ti puhiri Ankara nim maa zaa, ti ku tooi boli bi zaaha yuya, ka puhiri Tamale nima, n puhiri Alahaji Baawa, n puhiri Vitiŋ lana, n puhiri so kam ŋun bi wum o yuli o di zaŋ niŋ taali. Yuya maa galisiya, ti ku tooi boli so kam daŋ maa galisiya, bi mi ti saha maa bi galisi. Di zuɣu ti puhiri so kam ni yuuni ŋɔ ti wari damba maa viɛnyɛliŋga, bi ni ku wali yiŋ shɛm la ka ti gba wali kpe, ti paɣiri Naawuni, ti naai zuŋɔ ti biɛli damba maa kulisi. Naawuni giligim ti yuun bɔba ni alaafee. Ka ti maan puhiri taba, in sha Allahu, ti paɣi ya pam. Puhi ya sokam ti ti ni ti puhiri ya.
Dinzuɣu n ku yɛn tumla sanda n di tim Ankara nim maa yɛla ka ku puhi tamanim maa kɔŋko. Dinzuɣu n dɔɣiri kpɛm ŋun muni n di tim a yɛla domin Ankara nim maa n tamla ya ni ni n ti zo Yisa nima ni ni bɔbɔ nim zaa. Dinzuɣu n mi ni di ku yɛma ti ku tooi boli sokam zaa yuya. Dinzuɣu hɛn n ti puhi bɛ zaa tooni Naawuni sɔŋ. A ni wula zama? N puhiri Dagbaŋ zaa n puhiri n yab yaannaa yaannaa ti puhira North America magaʒia m bɔŋɔ ɔi Naawuni yi saɣi ti ti nya vuya ni alaafee ni a yi saɣi ti n kana m pɔha ti puhira ka puhiri dee nanim maa zaa n ŋahibu dakpɛma n ŋahibu dee guchɛnaa m puhiri o Ka puhiri naa Yoda, Yoda n puhira n puhira na North America ma gaa ʒiya m bɔŋɔ ɛɛh mini family maa n ʒiya ŋɔ ti zaa ni puhiya ti puhiriya n puhiri nyin tahi maa zaa puhiri zama ɛɛh n puhiri m ba ni o nyaaŋa. ka puhiri n sisters Tamale tingbani ni ka puhiri dɛ aʒinana ni o nyaaŋa n sisters maa zaaha n puhiriya n puhiri n tuzɔ dabba maa zaa Carlos a be yiŋa ti puhiri a na ti ku wara damba ti misia ti puhiri sokam Asinanim zaaha ti puhiriya n puhiri n biɛɣu Amina nyɔhi ni Hajji Amina ti puhira. Ti puhira m puhiri m be safuura guni yili eh m biɛli naan deei suhigu eh ti wadamba maa naan yi saɣi eh eh yi yi nya ti ti ku puhirila so ka m puhiri salo maa zaaha eh ti puhiya ka paɣi eh di zuɣu di nya shɛli kam yi ni nya ti Naawuni yiko ni salaam alaikum.
Salaam alaikum eh, a niŋ wula a ni tiri dasiba ma bihi Dagbaŋ? To, ti yuuni maa yaa lan paai na ka ti dii ti wari ti damba eh, ka ti yɛn ni ti puhiya na ti na ku warimi ka yina ni ti ti puhiya eh, ti puhi ti wɔ damba maa ni alaafee ka na wara. Naawuni ni chɛ ka ti lan nya tab ni alaafee. Tɔ! M puhigu chanila m ma sani, m ma Amina, a mini Limpua nyɔhini. M ma! M puhir a, a mini a dundɔŋ zaa, paɣisara maa ni nachimba, m ma Abiba sakpalibia. M puhir yi zaa, ka di kpa naya polo. M puhir o gun yili, n puhir eh Limpuu ni a yili, m puhir daŋ maa zaa, ka puhir na eh eh m puhir ya a ni a, ka puhir nanim maa zaaha, ka m puhigu lan chani zagbɛli n yi dana. Alahaji Joe Boy n puhir a ka puhir a mini i yaali maa zaa, hi ba nima, Dayan nima, m ma Safura, m ma Yurili, Aji Bala, Gunyili, m ma Sumaya, yi zaa n puhiri a, Baba yili, Yarinaa yili, m biɛhi ni n tizɔbihi maa zaa, n puhiri sokam, ka puhiri Tamale zaa ha. To shii dee Salaam Alaikum. Salaam Alaikum.

Gbaai ti pooi chani a sani. Ɛɛn ti pooi o sokam ŋun be Dagban zuŋɔ dabisili ŋɔ. Ɛɛn damba maa ni a yi saɣi a ti waya. Eeh thank you.
Ɛɛm a ni wula a yiŋ ni maa? N yuli m-booni Shamsiya, ka n yi yiŋ kana ni n ti sɔŋ kadamba maa wa. N zaandi kpe ni m puhi Guchɛɣu Nayili nachimba. M poori n yab Guchɛ Naa. N ya paɣa be saha bindira o yili pa kpaŋbu daali. M puhir o gba. M puhir m ma, Aʒiaama, ka puhir sokam zaa yiŋa, ka kpaŋsir yiŋnima, wunkam mali yiko ni yuun dali na bee yuun shɛŋa din kani na. Ka o ni tooi kana ti pahi ka ti mabihi maa wadamba maa ban kpaŋsim bɛ koba ni n-kana, di niŋ nyaɣisim zaasa, ka laɣiŋgu maa zaasa niŋ nyaɣisim.
Salaam alaikum zama eh n bia m bala eh Shamsiya eh Rahman o ni yeli maa. You know, yi zaa yi mali soya di yi tooi nya visa n kana n ti nya dunia biɛhigu ni nyɛ shɛli. Dagbaŋ ni show your actions silimiin tiŋ shɛm ka a saha ti n ku wari maa di ŋmanila Dagbaŋ ka ti be. Dinzuɣu kpaŋ yi maŋa eh ŋun kam mali yiko ka o ni tooi kpɛna n ti wa damba maa n sɔŋ ti eh m puhiri n tuzɔro Alhaji Joeboy eh m puhira. N puhiri n tizoro maa ka puhiri sokam zaaha, ka puhiri Shafik, ti puhiri Shafik nima n puhiri sokam zaaha, ti puhiri ti puhiri zaa, bi zaa, bi zaa ti puhiri ba. Di zuɣu ti puhiya ka paɣi yuuni ŋɔ damba maa ka a saha di ŋmanila Dagbaŋ ka ti kuli ʒɛya ti puhira. Faisal n puhira Faisal Gukpɛɣu Nayili Faisal a paɣi ʒi kpɛ n puhira. Eeh yaa ku niŋ balim balim a nyɛma nyin di tuma n yaa puha a wumda bɛ o tɔ di zuɣu ti puhiya ka paɣi eeh.